Awle viewers duhawm tak tak te ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun tum chu Pedro Lopez Monster of the Andes chung chang kan ngaithla ho dawn a ni. Pedro Lopez Monster of the Andes tia hriat chu history a tual that hnem ber zinga chhal a ni. Colombia, Peru leh Ecuador ramah te mi za thum chuang a thah thu a in puang a. Kum sangkhat zakua sawm ruk pakua atangin kum sangkhat zakua sawmriat chhung hian heti zat hi mi a lo that tawh a ni. A naupan lai chanchin ngaithla hlawk ila. Lopez-a hi kum sangkhat zakua sawmli pariat khan Colombia rama tual chhung indona rapthlak tak a chhuah lai khan a piang a. A nu chu nula kho lo tak niin inzuar thin a ni a, naupang te a nih laiin a kal bosan a ni. Sual viau mah se a nun hi a khaw ngaihthlak em em a, a naupan lai hian in leh lo nei lovin a vak vai a, ti duh dah leh mipat hmeichhiatna lama sawisakna nasa tak a pal tlang a, hei hian a hnu lama a mi zia rap thlak tak hi a hring niin mithiamte chuan an ring a ni. Lopez-a hian hmeichhe naupang pawi sawi lo kum kuah atanga kum sawm pahnih inkar a bi tum thin a. A thlem dan tlangpui chu bazar leh leh hmun reh laia naupang mahnia awmte chu thil pek te a thlemin emaw puih ngai anga insawina bawm chhuak thin a ni. hmun fianriah lah hruaiin a pawngsual hnuah an sawkah a rek hlum thin a ni. A tualthahna hmun hi ram thum lai a huap a, ram rivenhimna chak tawk loh leh police in hma an lak chak lohna chu a chhawr tangkai hle. An hman chhuah dan tlangpui lo ngaithla leh ila, Peru-ah hnam mawl kan tih mai. Mahni hnambila cheng thin ten naupang man a tum lai chu lo hmuhin an man a, a hmuna thah nghal an tum laiin missionary a awm nu pakhat chuan I hmuhchhuah hun a la nei ang tiin police hnenah hlan a tih tlat avangin an hlan ta a. Police hnenah chuan hmeichhe naupang za lai a thah thu a hrilh ta a. Police te chuan hnambila awm ho ruang zawn chu hlawkna an neih dawn lo avangin Colombia border thleng phur in an chhuah ta mai a, tah chuan Colombia ram chhung Ecuador ah chuan kum khat chhung in naupang za sawm nga aia tam a that leh a ni. Tah chuan hmeichhe naupang kum sawm pahnih mi Maria Poveda i chu bazar hmunpui atanga hruai bo a tum lai in a nu in a rawn hmu hlauh mai a, a man ta a ni. Mipui te chu rawn pungkhawm in zawhna an han zawt a, Pedro-a chuan, Bus dinna hmun ka hre lo a, min kawh hmuh turin ka ti ringawt alawm, a ti ve tlat a. A tam zawk chuan ringin chhuahtir mai an duh a. Hmeichhe ho pawh hi in ti mah mah tiin an hau nghe nghe a ni. Mahse, Maria i nu chuan chhuah duh loin police hnenah a report ta zawk a, tah chuan hmeichhe naupang zathum lai a thah thu a inpuang leh ta a ni. Ruang tam tak a phumna hmun chu amah ngeiin police te a kawh hmu a. Ecuador ramah ringawt pawh mi zah sawm zet a tha avangin thiam loh chantir a ni a. Ram danah chuan chumi laia hremna sang ber chu kum sawm paruk chauh lung in tan a ni. Mahse, a nungchang a that em avangin kum sawm a tan atanga a kum sawm palina ah an chhuah leh ta a, hmun dang dangah zin kualin a lo la thah belh cheu mai a, tichuan an man leh a rilru buai enkawlna ah dah a ni leh a, a rilru lamah harsatna a nei lo tih an hriat chhuah hnuah an chhuah zalen leh ta a ni. Heta rilru buai enkawlna hmuna awm lai hian an kawmna a sawi dan chuan hmeichhe naupang a thah takte nen khan hun hlimawm tak an hman thin thu te, nuam a tih thu te, an thih dawn vel lai chu hmuhnawm a tih zual thu te a sawi ham ham bawk a. Kar khatah hmeichhe naupang pahnih atanga pathum thah thin thu a sawi bawk a ni. Lopez-a hi chhuah a nih hnu lawk hian a bo zui nghal a, tun thleng hian khawiah nge a awm tih tuman an hre tawh lo.